Ni a ḓivha ri khou tshila kha ḽiṅwe ḽifhasi ḽo imaho nga iṅwe nḓila ndi ḽifhasi ḽa vhathu vhane zwavhuḓi vha vhona zwo fanela vhone vha vhoṱhe musi zwavhuḓi zwi tshi ḓa kha vhaṅwe vha vhona vhaṅwe zwi songo vha fanela nahone zwi a vha khamadza uri ndi ngani zwavhuḓi zwi tshi khou bvelela kha mugede vha vha na vivho. hmm? vha mangala uri e na uyu u khou ṱoḓa tshigede na tshigede e na uyu zwigede na zwigede zwo muḓelavho hmm? vha pfa vha sa zwi pfesesi ndi vhathu vhane vha funa hu tshi naka zwavho fhedzi vhathu vho raloho ri tshila navho zwino hezwo zwi ni tsivhudza na uri musi ni tshi khou dzudzanya ni bizi ni tshi khou dzudzanya vhutshilo haṋu ni bizi ni tshi khou luka mano uri ndi tea u ita tshigede na tshigede ndi tea u kanda ngafhi na ngafhi a si mafhungo a uri ni ende ni tshi zwi amba hoṱhe hoṱhe kana ni ende ni ite na ngazwo vhuṱanzi huṅwe fhethu ni ri nṋe ndi khou nyanga u ita tshigede nahone ndi na fulufhelo ḽa uri ndi ḓo zwi swikela Ngauri mbilu ya muthu mu muhumbulo wa muthu fhedzi fhedzi a songo ni ita tshithu nga hu tou vha na na vivho fhedzi u a kona u ni thivhelela dzi phaṱhutshedzo a dzi buḽoka muvhi a dzhena nga yeneyo nḓila ha to shuma muya. Vhutshilo a vhu hezwi zwine ra kho vhu vhona zwi zwone zwine ra kona u zwi vhona na u zwi pfha na u zwi nukhedza na u zwi fara, vhutshilo vhu ndi ha tshi muya zwithu zwinzhi zwi tshi sala zwi tshi itea kana zwithu zwoṱhe zwi tshi sala zwi tshi itea zwi vha zwo itea muyani, ndi zwone zwine na zwine ini na humbula zwone zwi ya ya zwa vha zwenezwo ngauri hezwo zwine zwa vha zwi tshi kho itiwa kha ḽifhasi ḽa tshi muya. zwi ya zwa vha material zwa bvelela zwino ndi hezwi zwine nda khou amba zwori musi muthu ndi tshi ita zwithu zwanga ndi funa u zwi bera in mind uri vha hone vhathu vhane ee musi vha tshi vhona zwi tshi khou ni nakela kana vha tshi vhona uri zwi nga zwi kho yo ni nakela Vha ḓo vha na vivho vha ḓo ni tshivha i si netsha yavho i tshi tou vha uri muvhi o vha a dzhenela sathane o dzhena o dzhena nga khavho so next time ni tshi enda ni tshi amba uri hai um nṋe ndi khou nyanga u ita tsha uri na tsha uri nga ḓuvha ḽa uri na ḽa uri ni zwi ḓivhe zwori nga nnḓa ha uri ḽa matshelo a no ngo ṋewa ḽone a ni ḽi ḓivhi uri ni ḓo vha ni ni hone na ḽanu ḽe na ṋewa ndi ḽine ḽine na vha khaḽo ndi tshenetshi tshifhinga tshine na vha khatsho, ni zwi ḓivhe zwori musi hezwinoni ni tshi khou puḽana ḽa matshelo. Na muvhi u a kona u ya a ima ngei phanḓa. A ni tsha humbula na thabelo dza Daniele? Muvhi o ya a dzi ima phanḓa, a vha a tshi khou lwa na muruṅwa we a vha a tshi khou tea uri mini? A humisele phindulo kha Daniele. A lwa naye nga maanḓa tshifhinga tshilapfu. Daniele a vhona u nga ri thabelo dzawe a dzi a dzi khou fhinduliwa. Mathi na muvhi o tou thetshelesa musi Daniele a tshi khou rabela, a tshi khou humbela thuso kha Mudzimu. a ya a buḽoka eh, muruṅwa wa vha rumeliwa uri mini a ḓe a thuse daniel so ndi zwenezwo zwine zwa itea vhutshiloni eh, a thi khou ri ni ofhe ni ri zwino arali thabelo dzashu dzi tshi ḓo buḽokiwa ri amba nga dzindimi dzi a confuse muvhi muvhi a dzi pfhi dzindimi okay kha ri fhire khazwo ndi tshi khou tou ṱoḓa u ombedzela ḽeḽo ḽa uri hu na vhathu vho no funa hu tshi naka zwavho fhedzi vha vhona zwavhuḓi zwo fanela vhone fhedzi ndi hafho hune grade ya vha hone nga maanḓa ndi zwone zwine zwa ri vhangela grade ngauri vhathu vha vha vha tshi khou ṱoḓa hu tshi dominate vhone fhedzi .